Divisi nih nan kut kan in tlaih hna June ni kul ni ruk thawngpang ka rak chim lai. Thongkhat zakua sawmsarih le kum ruk kum June ni kul le ni ruk ah Pu Cheu Ci Ne Win nih hrithlai in thihdaan pekmi Chin Pasalṭha Siangngakchia hruaitu Salai Tim Maung U a thihnak kum sawmli le kum nga tlin ni June ni kul le naruk ah Myanmar ram khualian Yankung le Mandalay tel in hmunkip ah Salai Tim Maung U philh lonak le ralkap dokalnak lam zawh a si. Lam a zawhmi hna nih Salai Tim Maung U biaroriak a simi Ka pum cu nan thah khawh ko lai, asinain ka zumhmi le ka dirhmun tu cu zeitikhmanh ah nan that kho lai lo. Ralkap kedan tangah zeitikhmanh ah ka khuk kaa bil lai lo, tiah a rak chimmi catar i ken in le ralkap kedan meikhangh ti bantuk in lam a zawhmi hna nih Salai Tim Aung U philh lonak le ralkap dokalnak an tuah. Salai U Tim Mang U cu thongkhat cakuat sawm sih le kumruk March ni kul le ni hnih Maya dothlennak ah U Ne Win nih a rak tlaih i June ni kul le naruk ah hrithlai in thihdan pek a rak si. Salai Tim Mang U hi thongkhat cakuat sawmruk hnih kum ralkap uknak lak hnu Myanmar ram dothlennak ah pakhat lawng a ummi hrithlai in thihdan pekmi siangngakchia hruaitu ṭha a si. June ni kul le naruk Thantlang khua COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo cheknak ah minung hleihnih chek an si i cu chungah minung pakua COVID-19 positive an si. Thantlang khua ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung sawmthum leng an si cang i minung pakhat nunnak a liam cang tiah kan theih. Cun Hakha khua COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo cheknak cu June ni kul le nariat le kul le kua ah tuah ṭhan a si lai i Hakha Khuathar Chawnbik Hall le Hakha Thar Sangkawlung Cell caah tuah a si lai tiah HCMF Secretary Rev. Dr. Stephen Lian Hup Ling nih a Facebook ah a thanh. Hakha khua June ni kul ni nga COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo cheknak, thawnhawl cheknak ah Positive minung kul le sarih sii-inn cheknak ah positive minung panga Rungtlang ralkap umnak COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo cheknak ah COVID-19 positive ralkap minung pahnih an dihlak minung sawmthum le pali COVID-19 positive an si tiah kan theih. June ni kul le ni nga Falam khua COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo cheknak ah minung hleikhat positive hmuh an si i zanlei suimilam pali le cheu ah kum sawmruk pa pakhat a nunnak a liam ṭhan. Falam khua ah COVID-19 zawtnak in minung hleiruk an nunnak a liam cang i nihin tiangah minung za le sawmriat le pathum COVID-19 positive an si cang. June Falam khua zaangleknak inn ah a ummi ralkap minung sawmthum chungin minung hleinga tluk nih COVID-19 zawtnak an i chawnh tiah thawngpang a chuakmi zong a um tiah thawng kan theih. COVID-19 zawtnak aa chawnhmi fak ngai in an karhnak India le Myanmar ramri Falam peng Rih khuadar cu June ni kul in ruk thawk in lockdown tuah a si cang. Myanmar ram COVID-19 a nolh thumnak cu ramri ah a ummi ramkulh le ramṭhen deuh ah COVID-19 zawtnak a karh caah ramri kap um a tam deuh cu lockdown tuah dih a si i nihin tiang Rih Khuadar khua ah minung za le sawm kua le paruk COVID-19 positive an si cang tiah kan theih. Myanmar ram COVID-19 a nolh thumnak ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh biknak cu Sky ramṭhen Kalaymyo a si i Minung zakhat helham an nunnak a liam cang. Kalemyo a dih in COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh biknak cu Tamu peng a si i a pathumnak ah Yankung ramṭhen Hleku peng a si. Cun COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh biknak a palinak cu Chin ramkulh Falam peng a si i a panganak ah Tidim peng a si tiah kan theih. Tamu, Kale, Tonzang, Hakha, Thantlang, Falam, Tidim le Baku ramṭhen Lebanon le Pyu peng cu ralkap uknak council nih state at hum nawl a chuahmi zong a si. March ni kul le ni sarih thawk in Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak a nawlh thumnak aa thawk i May thla chung ah rammi zatuak pathum nih COVID-19 zawtnak an i chawnh nain June ni kul le nili ahcun zatuak hleithum nih an i chawnh cang i nihin tiang ah minung zariat tluk COVID-19 positive an si cang tiah Diarredi nih a ṭial. Hakha khua March thla zarhkhatnak ah CDM bawmhnak nan pek hna tiin ralkap nih rak tlaihmi mino pahnih cu upadi caan zanga le panga i inn taza cuai an si i June ni kul le ninga ah Hakha peng biaceihnak zung nih thong kum thum veve tlak ding in biachahnak a tuah tiah thawng kan theih. Hakha khuachung ah ralkap nih

ah tehte sing lileng kan khawmh khawh cang tiah Myanmar ram caan karlak cozah National Unity Government NUG cozah chimphuannak nawlngeitu Dr. Sasa nih June ni kul le ninga zan lei NUG thongfiannak ah a chim. Dr. Sasa nih Myanmar Aung Hlaing hi thonginn chungah a um dingmi a si i cucu a umnak ding taktak zong a si. Cuti a si khawhnak dingah NUG nih ICC ah taza cuai ding UN humhimnak council ah phakpi ding le vawleicung phungning in dantat khawhnak ding lam pathum in kan zuam cuahmah. Tehte kan khawmh khawhmi vialte hi vawleicung sining he aa tlak in kan zohfel dih lai i tehte zahnih tluk kha ICC ah kan chuahpi te lai tiah a chim. Cun Myanmar rammi cungah a chiakha taktakmi tuahsernak a tuahtu ralkap pawl tuahsernak hi vawleipi nih an theih peng i a tlau lonak dingah Hmuhsaknak in museum pakhat kan ser lai. Nihin dirhmun cun online cung lawngin a si kho rih men lai nain hmailei ahcun hmuhsaknak inn pakhat kan ser hrimhrim lai tiah Dr. Sasa nih a chimchap. February nikhat uknak laknu in ram chung hmunkip ah kahdohnak a chuak i rammi tampi a himnak hmun ah an zaam. Nihin tiangah ralzaam sing hnih le thong sawm thum leng an phan cang tiah UN nih a thanh. Ralkap le PDF kahdohnak ruangah siseh, ralkap le hriamtlai phu kahdohnak ruangah siseh, a ruang um loin hriamnam nganmi khuachung kahnak ruangah hi vialte ralzaam an umnak a si. Uknak lak hnuah ralzaam let hnih an karh tiah UN chimphuannak nawlngeitu Stephen Dujarric nih a chim. UN nih Kayah ramkulh ah ralzaam singkhat le thongthum leng, Karen ramkulh ah ralzaam thong sawmsarih le thonglii leng, Chin ramkulh ah ralzaam thong kul leng, Kachin ramkulh ah ralzaam thong hleikhat leng le Shan ramkulh ah ralzaam zathum leng an um tiah cazin an langhter.

hmu tuk loin ramchung bawmchantu hna bawmhnak in ralzaam harnak tawlrel a si tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Cheukhat ahcun ralkap nih lam an phih caah duhning in bawmhnak a phak khawh lonak hmun zong tampi a um fawn. Myanmar ram cu furpi a si caah ralzaam hna nih a biapi in Ruahti i khamnak puanlum le angkelum cun furpi caan ah a chuak tawnmi tlangrai khamnak caah sii le ai an herh i caan a rauh deuh ahcun ralzaam hna caah chiahmi eidin ding kong zongah harnak a um lai tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim tiin The RD nih a ṭial. Caan karlak chung kah ngol ding tiah thanhnak Kayah ramkulh Loikaw khua sang cheukhat cu June ni kul le nawnga zan ah hriamnam nganmi a tlak caah inn zeimazat a rawk. Hriamngan nih a tlakmi chungah biaknak inn cheukhat zong aa tel i hi bantukin hriamngan khuachung a tlak hi kah ngolnak thanh a si hnuah a voihnihnak a si cang tiah khuami nih an chim tiin BBC nih a ṭial. America ram a liam cia kum thong hnih le kum kul March ni kul ah vunrang palek bawi Derek nih vunnak George Floyd a tlaih lio ah a khup in a hngawng a nenh i a nunnak a rak liammi kongah vun thleidannak a um tiin vawleicung ramkip ah buainak fakpi in a rak chuak. George Floyd a thattu Derek cu Kum thong hnih le kum kul le kum khat June ni kul le ni nga ah kum kul le kum hnih le thla nga thong tlak dingin biaceih zung nih biachahnak tuah a si cang tiah BBC nih a ṭial. Tutan thawngpang chim khawhmi vial sin nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.